Өченче курска җиткәч, ниһаять, мине дә алырга булдылар Галиәскар Камал театрында. Салават һәм шәкертләр, аның шәкертләре дигән бер концерт булган иде. Хәтерегездә булса, шунда инде бик зурлап э, Салават абый тәкъдим итте. Безнең мастерствоны укыташлаек Шәмси абый Закиров, беләсез инде, Мөнчә ташын оештыручы. Сезнең дә бик кызык, ди, Мирхәйдәр Фәйзинең теге Галиябану пьесасына пародия бар иде бит, ди, шушы пародияне куегыз әле тагын, ди, шушы студентлар белән, ди. Әлбәттә инде, Шәмси абый үзе дә катнашып. Шәмси абый үзе мондамы? Кулыңны былга әле. Менә Шәмси абый, Шәмси Закир! Хәзер монда ничегрәк хәлләр? Галиябану пьесасын бөтенегез беләсез бит инде. Ну, монда без пародия булгач аны көлкеле итергә кирәк бит инде. Мунча ташыннан алдык. Монда инде Э, Исмәгыйль образында ине шушы әшәке образда ине гомер буе Шәмси абый булды. Хәзер э, Хәлил белән бит инде Хәлил белән башта Галия бану матур гына җырлап йөриләр әйбәт генә куеп торыйм әле шушыны. Матур гына җырлап йөриләр бит инде Галия бану белән Хәлил җырлап йөриләр дә һәм инде сам ишеге үшә торган моментында килеп керә Исмәгыйль көтмәгәндә. Көтмәгәндә килә дә син нәрсә минем кызга бәйләнәсең? Атам ди инде. Хәлил кәкрә шунда ат дип костюмын ачып җибәрә дә монда бер яртаракы Исмәгыйль күрүе, бармыни, бар, бергәләп утырып эчә башлыйлар болар. Э, Гали апаның запойга китәсең бит инде, запойга китәсең бит инде, дип атылып үлә инде аннан, тора бара инде, чыдый алмыйча. Менә шушы пьесада минем бик зур роль иде. Мин шушы Гали апаның атла торган урында пистолетын терәгәч, матур итеп шушы швабр белән килеп чыгам. Да, теге Чигәсенә терәгәч, менә болай иттереп, пуля тавышы чыгара. И шушы урында Галиябану атылган ише егылып үлә инде. Нормально гына итеп. Но Юк, репетициядә әйбәт булды. Галия барына бер унбиш тапкыр удачно үтердем. Нормаль, унбиш тапкыр үлде әйбәт кенә. Нинди менә минем шундый кире кеше булгангамы, гел киречә чыга инде ул. Концерт барышы Салават абый инде үзенең үгет-нәсихәтләре белән иң әйбәт рольчеләр, самый короткий, самый хороший. Это это вообще вот золотая точка синең роль, бу берәүдә дә юк, син иң бәхетле кеше инде. Аллага шөкер мәйтәм, бәхетле, рәхмәт. Булды хәзер момент килеп җитте, монда инде э, Шәмси абый утыра, монда Хәлил белән итеп, Галия барның все пистолет. Как положено, инде вакытында чыктым, ха шигәсенә терәде. Аякта степ ботинка итеге, щечотка да бейем бит инде, асты тимерле. Э, шушы номердан соң биргә дә кирәк, әле шуңа килгәнмен белмим инде. Бастым, все, давай, терәде пистолетын әйбәт кенә. Басам, басылып китте, былай торып төште теге. Тоталмам. Ну, Галия барның җилдән төсле үлде китте инде. Хәзер җүнләп чыкмады, әйбәт кенә ди. Үзем куркып торам, тегендә сәхнә артыннан Салават абыйның тавышы ишетелә, Ну, тупой, азнакай, дурага, аңгыра, кәлләң, теге, теге, теп-теп-теп, теп-теп-теп-теп-теп-теп. Һа, менә бу гомеремдә беренче тапкыр булды, сәхнәдән чыгып китәргә курыккан вакыт. Һа, чыгарга куркам бит, тегендә Салават көтә. Бөтен әйбер калтырый, нишләргә белмим. Нишлим инде? Швабраны күтәрдем дә, башымны иеп чыгып киттем. Һа, чыгып киттем дә, һа, киләм мин тегенең янына, ну, Үзем, үзем куркам, үзем барам. Килде, кит инде, кит, мәндә нишләп йөрисең син, Ходай, бу швабра да төшерелмәгәч. Идиот сүзе, вообще күземә күренмә. Кит менә, йөрмә, йөрмә вообще. Нуха, мин дә теге җегетлекне абзыйм әйтәм, ярай инде сүз әйтмә. Менә мин әйтәм, футболист та бит инде, мин әйтәм, ни. Гол керсен дип менә мәчекне тибә, мин әйтәм. Ну гол керми, менә шундый көтелмәгән вакытлар чыга. Нишләп буласың, әйтәм, бер бер эшләп булмый. Отсечка, менә ну шундый вакытлар чыга инде, менә барып чыкмаган э, вакытлар була инде, мин әйтәм. Соң анаңы сатыйм, андый вакытта. Ал кире швабрны, тоттыр Галиябануга пистолетны, әйт Шәмси белән халыкка отсечка дип, аннан киредән җибәр, ди.